A dwi 'di enwebu Alun Davies o Blaenffosingli yn Didrath. Pam dwi 'di enwebu fe? Wel, achos bod e 'di bod yn ysgrifennydd o'r pwyllgor, o'r Cymdeithas Cychod Afon Nyfer a Harbwr Trefdraeth, tyma bach o llawn pen, ond 'na fe. Um, mae wedi bod yn ysgrifennydd hwnna am ers iddo ei cael sefydlu. rhyw bymtheg mlynedd nôl. Yym, ac wedi mynnu bod pob yy nodyn yn cael ei ysgrifennu yng Nghymraeg ac yn Saesneg ac yn yym ceisio cadw yr mudiad yn yn ddwyieithog, er fod nifer o fobl sydd yn yn ymwneud â fe yn yn Saesneg, yn yn ond mae'n neud yn siŵr bod popeth yn ddwyieithog. Ac o'r rheswm hynny, dwi'n meddwl fod e'n haeddu cael yr enwebiad. Fy enw i yw Alun Davies a fi yw Ysgrifennydd Cymdeithas Cychod Afon Nyffur a Harbwr Trefdraeth. Mae'n gymdeithas sydd wedi osod i fyny ar ddiwedd y nawdegau'r ganrif ddiwetha' oherwydd o'n i'n teimlo bod, a o'dd y bobl lleol yn teimlo bod isie reolaeth ar y parog fan hyn ar agorfeydd o'dd 'ma. Felly, i ni nawr yn gyfrifol am yr angorfeydd, yn gyfrifol am y tir o'r hen bont draw ar y brincyn sydd draw fan acw, a lawr i Gwm Dewi, lawr just tu allan i'r pigyn na, fan draw yn cwm. Ac yn bwriad ni yw sicrhau bod y bobl sydd yn dod yma yn ymwybodol o gefndir yr ardal a dyna reswm i ni yn gwneud y cyfan yn ddwyieithog. Mae'n cofnodion ni, yn arwyddion ni, yn llythyron ni, uh, yn ddwyieithog, a oherwydd defnyddioldeb y iaith sydd yn bwysig, sut i ni'n defnyddio yn yr ardal a sut mae bobl yn gweld i fod yn cael ei defnyddio. Uh, felly, um, yn fras, dyna'r dyna cefndir i chi. Mae'r gymdeithas wedi gwneud fyny o ddeuddeg o'n fwriadolwyr ac i ni gyd yn gweithio yn ddi-dal ac mae gyda ni um, cyfarfod bob mis, i ni'n cyfarfod yn festri yn capel Bethlem um, ar ddydd iau diwedd bob mis Ac yn y fan honno, mae gyda ni gyfarfod ffurfiol sydd yn ymdrin â digwyddiadau sydd eisiau wrth-reoli'r yr angorfeydd yma. Yym, mae 'na geisiadau yn dod i fewn am ang- am angorfa newydd, felly yy 'yn ni'n gorfod ar adegau dweud wrth y person, wel, ma' rhaid i chi aros oherwydd does gennon ni ddim rhei ar ga'l. A dyna beth yw'r sefyllfa heddi. Ma'r ardal yn llawn. Ac felly, um, i ni wedyn yn gobeithio ein bod ni te, i ni yn cynnwys bobl lleol, a pob un sydd ar y bwyllgor yn, yn Gymru Cymraeg, ac i ni gyd uh, yn tynnu'r plant i fewn, i ni'n gobeithio gosod fyny uh, pwyllgor iau o'r flwyddyn nesaf ymlaen er mwyn sicrhau bod bodolaeth y Gymdeithas yn mynd ymlaen. Mae'r Gymdeithas wedi bod yn mynd ers um, tua 15 mlynedd a rwy wedi bod yn ysgrifennu'r ar, arni yr holl amser ac felly mae'n bryd cael uh, gwaed ifanc i fewn i sicrhau bodolaeth y Gymdeithas. Uh, I ni'n tynnu plant yr ysgol, mae plant yr ysgol yn dod lawr i ddefnyddio'r lanfa i ni newydd adeiladu lanfa dros cant a hanner o filoedd o bunnoedd. Mae honna at ddefnyddioldeb pobl o'r ardal ac chi'n cael ysgolion megis Ysgol y Preseli ac Ysgol Uwchradd Abergwaun yn dod fyny i ddefnyddio e achos mae'n man diogel wedyn i hwylio ac i ganwyo neu fynd ar gaiac oddi oddi arni. Yym ma'n logo ni yn eitha diddorol. Yy mae e'n dangos yym angor hefyd ma' a ma'r angor yn yn disgrifio ei hunan yn odi e'n dal y cwch yn ddiogel a'r bwy sydd yn mynd gyda'r angol angor i ddangos le ma'r angorfa. Wedyn oddi amgylch ma' gyda chi yym belt diogelwch Yy dw i as i chi'n syrthio miwn i'r dŵr neu rwy'n yn syrthio oddi ar y lanfa i fewn i'r dŵr. Ac un o blant yr ysgol, fe nethon ni gystadleuaeth, ac un o blant yr ysgol yn Nhredraeth fan hyn, o dan brifathrawiaeth yy Miss Ann James, yym fe gynhaliodd hi'r gystadleuaeth ac fe ddewisodd, dewiswyd y yy y logo hwn gan artist lleol, Wynmor Owen, Um, ac yn wir, ry'n ni'n bles iawn ar beth bod y plentyn wedi wneud. Ein prif bwrpas yw ein bod ni yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol bod gyda ni iaith yn yr ardal ac i bod hi yn cael ei defnyddio, bod yna ddefnyddioldeb iddi hi ac bod yna ddiddordeb mawr ynddi hi, uh, yn enwedig o gofio y nifer sydd yn defnyddio yr iaith. Mae e falle yn y dwyno ond i ni'n gobeithio wrth wneud peth bychan fel i ni'n neud ein bod ni'n mynd i gryfhau y defnyddioldeb o'r iaith yn yr ardal a'i chadw hi am y dyfodol.